sɛnea me ne ɔbaa yi asi abrɛ wɔ wiase mmɔdenbɔ biara hɔ no ma me mmɔɔyɛ ɛmfa mu a ɔbaa yi ɔbaa yi atumi ahwɛ m'anim ara so agya me mpofiri mu sei sɛ sɛ ama m'anim agu ase wɔ wiase a mewɔ yi. Sesei m'anyɔnkofoɔ nyinara apo me. Ɛnyɛ hwee. Fɛreɛ ne animguaseɛ deɛ, fa nya m'owuo. Ɔba yi, ɔnim sɛ wanya me. Ɛnyɛ hwee. Mɛku me ho afiri wiase, na sɛ mewu wie a, na asɛm biara di n'asɛm kɔ. samansi a matwerɛ so mede bɛtoɔ ama obi a ɔba bɛpiem so bia no wahu dekodeɛ pɔtee a ɛnam so a

Ɛdeɛn na meyɛ deɛ, ɛdeɛn na meyɛ? Me yere agya me yayaaya, meyɛ me ho hwee nyɛ ye. Wagya me mpofirim, enti fɛreɛ ne animguaseɛ deɛ, ɛne panyamowuo, enti na meku me ho no. Nsamanseɛ a matwerɛ ato hɔ mono, obi a ɔbɛba abɛto no no ahu dekodeɛ pɔtee a eti ɛnam so a merewuo. Nobody kills obrɔfo no no. Ne brɔfo no no. Obrɔfo nso nyɛ ofata owuo. Ɛɛ aba ne sɛ edi a nyɛ adeɛ ɛden. Nipa bi ehia mmoa a ɛsɛ nipa woboa no. Ampa. Nti mɛbɔ mpaeɛ ama wo. Yoo. Ama wodu soro ahemman mu hɔ a. Yoo. Woanya baabi papa tena wae. Mate. Sɛ fataseɛ bɔɔ mmaa nso ansa na wakɔ a, yɛabɔ mmaa wae. Yoh. Siwtrase, Awurade nyɛ obi na akuma ntwi, ɔbɔ ɔsia ko na ɔde ne ho agye akyerɛma. Ɔse ne yere agyaa no nti, waba wiram ha a ɔrebɛhyɛ akɔmfo. Ɛne no nkɔ. Ɔduru Beria hɔ nso na ɛfata sɛ mmaa na ɛsɛ ɔde bɔ no a, bɔ no maa no ahu sɛ ɛsono kwasea na ɛsono nyansafoɔ. Awurade ahyia wo. Why? Nti wobɛwura asomdwoe mu. Ɔbɛpɛ sɛ ɔyɛ ade no.

Ɔba no hwɛ yɛ m'adwuma sɛ yɛ no, hwɛ sɛ ɔyi me baako ahyɛ ne nsa. Deɛ meka kyerɛ no sɛ, Wiase menyawa yɛ ɛnkɛ bi da. Me a mewɔ hɔ yi, wo nso wonnim amane a mehu, na wiase hu m'ani so ma me nti. Ɛnna twe mmienu nam. Twe mmienu nam. Na yɛmfa yɛn ntoma mmɔ yɛn ntoma no, na yɛnkɔbɔ bra, na onyame no abɛkyerɛ bo a, yɛde no bɛbɔ afɔreɛ. Na me nua, wo a mede me ho bɔ wo yi, woammu wo nni adwumayɛ, na mede me ho bɔ wo a, ɛbɛyɛ dɛn ne yɛadidi adidi? Ɛɛ, anyansafoɔ mmienu de wɔn twa ba a, ɛnkyɛre wu. Na kwasea baako ne nyansani baako a, nea ɛteɛ biara, yɛn nsa bɛkoa no. Yɛnkɔ. Me nua. Yɛde yɛn ntoa bɔ yɛn ntoa na ɛbɛyɛ yie. Meda wo ase, wai. Ɛ, soro adwene na soro nyansa. Yoo. Adwuma biara woyɛ no Nyame din mu a, Awurade hyira so. Mesɔ ɔbaa no, wakyerɛ me o. Wo deɛ meɛnkɔ. Ɔbaa no akyerɛ me o. Ɛnɛ sɛ, wode ɔbaa.